countryman countrywoman at home na big time salon i hope say una dey fine any fire play una find una sef na so the thing dey eh the day so we dey give una this information dem we go run like say eh like usain bolt wetin happen countryman countrywoman na samuel eto'o fees for that side for Cote d'Ivoire. Wetin happen for Cote d'Ivoire? He don snap e ass, e barrier for e ass, e show am say e find wey be neighbor with the president. That means say for Cote d'Ivoire, Samuel and Itofi's Ege house for the way e near president e house. So na neighbor for president for cote d'ivoire na so the thing dey e bin don show you apartment for france e snap e talk say sweet home and then e show you watch for uh, 841 million francs cfa wey e don e don buy am e yang am and then e dey show you plenty plenty thing dey now na for tell you say this one una lock una mouth una own na be to say i don poor i be wretched now i wan show una say i be the man of the situation Another matter dey, country people, tori dey. The one na wetin happen na Mark and Ibris wey Pascal Clement Samuel Eboe don cut e book. Clement Eboe cut e book for Sika wetin e be FIFA agent for March. E talk say Mark and Ibris don accuse e say He don't make escroquerie, he don't do do, he don't do so. When na Mark Breezy Seseka meet up, he tell he say they never pay my salary since two months, and I want leave Cameroon. And for for before I want leave Cameroon, I want know say my contract they they no put me trap say if I leave they go hold me say me they pay me

because he converse with Mark Breeze and then he get audio them, authentic audio them where if he show and for talk say Mark Breeze don't talk plenty, plenty lies. So he one court book now for lie lie for Mark Breeze. He say he and Mark Breeze they be friends since 20 years today. Say the surprise. Say Mark Breeze they made that kind of gonna gonna so that gonna gonna gonna gonna kind thing where Mark Breeze they make come. You know they understand how the thing happen. Say he want watch his name, he want clean the image, He no wan remain under stress and under blackmail. He own don correct so so him lawyer dem for cabinet Maitre Akum Akum and associate dem don carry the matter dey go before with am. And then another one, the man wey he own na Shuo Palaba na president for Botafogo na so we hear o. say if you take player dem for botafogo you need na chachue you need make show show eh bend down pick paper say eh make dem uh, una understand or man pikin wey one man pikin so na so the thing dey countryman countrywoman go comot for there now enter the matter for mire blanche mire blanche talk say wetin e don vex He dey f- take some pikin dem, train dem, say he go take the three best one dem, begin pay dem salary. Time wey he finish train dem, the first one tell he say him salary wey one na minimum na three hundred thousand. The second one tell he say wan continue his school, he no wan do he no wan work he. The third one tell he say he get him own salon, na with him salon wey he go come continue work. so e don make some comment wey e vex for vex so take go pass place say no wan help people dem again say anytime we help na trouble anytime we help na maramanguru ngwete anytime we help na maramanguru ngwete so na so the matter e dey the pikin dem wey dem be kidnap dem for that side for far north region dem Juvento don make money, money, contribute money so tey e don be five million something. Na Juvento dad, e don send the money for the mami. The mami pikin dey be comot for that side of final, dey carry her own dey for can go school. Dey be dey for that bus wey dey call am say touristic. Na so kidnappers dem dey take all man for motor, people dey run pay pay go. di man wey no be get money we dey hear say dem don kill one of im pikin or di five na four dey remain and then di pipo dey be comot from di fifty million wey dem ask am to five million and na so i dey hear now say zumento don give order make am say pipo don contribute dat money pipo don send in dia contribution send in dia contribution today di money don reach di amount as i dey tok now so di mami don get am for im hand but we no get any information if di mami don Dey take that pikin dem. Na so the matter e dey countryman or countrywoman. Another matter, that Super Ndogmo wey na comedian, he talk say wetin? He say Cameroon no be na country wey just dey anyhow anyhow. They dey catch people, they dey kidnap people, they dey ask ransom, they dey do this show palava, the one they need respect value for human right and human value again for Cameroon. E just dey any way, any way. Vanessa Chanchuo, una know you, wey be lost pikin time dey small. Wey I don receive you for one of my program dem. Vanessa Chanchu, e don write some note for social media. Apparently, Vanessa Chanchu dey accuse Isa Chiroma Bakare. Vanessa Chanchu no place where e pikin dey. The pe- pe- man where e thief e pikin na some magistrate or woman. E no play where that pikin dey. and e dey like say Icha Chiroma too e dey for some kind matter for that matter wey we wan try for begin hide the matter for go be for that matter wey the thing we wan go be for the matter wey go be for the play wey they wan go begin hide am na that the thing no wey we blow any man know eh man no know na the matter that so na for here we go end this small matter wey we wan give una this day do our pidgin program and now una look am